F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Mela, Calamita ikompli iktar mistednin mhux l-ewwel darba, pero, illi. Il-Communications Manager, ħa ngħid hekk, tal-Fondazzjoni Logħob Responsabbli Kane Said qiegħed magħna hawnhekk fl-istudios. Wara nofsinhar tajjeb lilek. Insellimlek Tiziana u insellem lit-tim kollu wara Calamita. Ekku, kull darba li tiġi Kane nitkellmu fuq logħob, forsi vizzju, naraw naqra s-sitwazzjoni xi tkun, eċċetera, imma dejjem ikun hemm mistoqsijiet illi forsi ma nkunux tkellimna dwarhom. Sewwa. Hekk hu.
Ħa nibda bl-ewwel waħda jiena. X'inhuma l-modi kif persuna għandha tikkontrolla l-imġiba tagħha jew fejn jidħol il-logħob tal-azzard? Hekk hu, mela, għall-ewwel mistoqsija tiegħek, Tiziana, importanti immens li naqbdu l-attività tal-logħob tal-azzard. Sew. U nieħdu żewġ sitwazzjonijiet. Jiġifieri, għandna sitwazzjoni fejn il-logħob tal-azzard, dak li bl-Ingliż insejħulu gambling, ikun qiegħed joħloq problematiċi fil-persuna. Ikun qed joħloq inkwiet, diżbilanċ bejn l-attività u l-ħajja personali tal-individwu, fejn hemmhekk ikollna normalment il-problema tal-patoloġija, tal-vizzju. Imbagħad għandek is-sitwazzjoni l-oħra fejn il-logħob tal-azzard ma jkun qed joħloq l-ebda inkwiet. F'dik is-sitwazzjoni l-persuna tkun qed tapplika l-attività b'mod ta' divertiment, b'mod ta' rikreazzjoni. U hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Mela, f'dik is-sitwazzjoni ta' rikreazzjoni, il-persuna xorta għandha żżomm f'moħħha li tagħmel kontroll. Sewwa.
Mela, għandek il-kontroll li dejjem nirrepetih jiena ta' ħin u l-kontroll tal-budget, tal-flus. Allura persuna nemmen li l-persuna li tiddelitta f'din l-attività tal-logħob tal-azzard b'mod ta' rikreazzjoni, nerġa' nirrepeti, b'mod ta' divertiment, għandha tagħmel daqsxejn ta' pjan, Tiziana, u tniżżel daqsxejn il-limitu ta' flus li hija għandha tonfoq u l-limitu ta' ħin li hija għandha tqatta'. Hemmhekk fejn il-persuna tattwa l-attività bħala rikreazzjoni. Jekk il-persuna tkun sfortunatament daħlet f'bir bla qiegħ, nistgħu ngħidu f'saram, li l-attività tal-logħob tal-azzard tkun qed toħloq problematiċi anke finanzjarji, hemmhekk hemm modi totalment differenti. Hemmhekk il-persuna trid tipprevjeni. Meta jiġuha ħsibijiet ta' kilba għal-logħob tal-azzard għaliex normalment f'dak l-istadju l-logħob tal-azzard jibda jieħu over attivitajiet oħrajn importanti, il-persuna trid tipprevjeni. Jiġifieri kif jiġuha ħsibijiet ta' logħob tmur għal alternattiva. Jekk tkun f'post jew tkun ippjanata li sejra f'post fejn ħa jkun hemm ċertu logħob tal-azzard għaddej anke in the background, kemm jista' jkun tevithom. Hemmhekk il-persuna tkun qiegħda tipprevjeni. Barra minn hekk, is-sapport, Tiziana, importanti immens. Is-sapport tal-familja hija nfittxuha u s-sapport professjonali li tipprovdi s-soċjetà. Jiena kont se ngħidlek, għax dawma kollha pariri siewja, tajbin, aħna ngħidu, isma', agħmel hekk. Imma mhux kulħadd ikun kapaċi jinduna. Hekk hu. Infatti kont se ngħidlek, min għandu vera l-problema, sewwa għax dak hu l-vizzju wara kollox li inti m'intix qed tinduna x'inti tagħmel jew qed tibqa' tagħmilha. Hekk hu.
Sewwa,
x'sinjali juru biex għax dawn jaffettwati n-nies ta' madwarhom ukoll. Naħseb illi inti semmejt il-familja. So il-familja trid tgħin biex il-persuna jibda jsir konxju. Ara, il-vizzju tal-logħob tal-azzard, antipat kummens, f'liema sens? Li inti, l-unika vizzju li ma jipprovdilekx reazzjoni fiżika. Sewwa.
Jiġifieri l-persuni tal-madwar, jekk inti, bħala ħares qatt, tbati mill-vizzju tad-droga, Tbati mill-vizzju tat-tipjip. Eżatt. Tbati mill-vizzju tal-alkoħol. Inti ħa jkollok riperkussjonijiet fiżiċi li se tagħmel aktar faċli għall-persuni tal-madwar li jindunaw li l-maħbub jew maħbuba tagħha għaddej minn saram. Sfortunatament, il-vizzju tal-logħob tal-azzard ma jipprovdix dawk ir-riperkussjonijiet fiżiċi. Allura ħafna aktar diffiċli biex il-persuni tal-madwar jindunaw bis-saram li jkun għaddej il-persuna l-maħbub jew il-maħbuba tagħhom. Normalment aktar ma jgħaddi ż-żmien ikun hemm diffikultajiet finanzjarji, jiġifieri rridu niftħu għajnejna għall-andament finanzjarju tal-familja. X'hekk.
Irridu niftħu għajnejna jekk ikun hemm xi warning signs, xi sinjali min-naħa tal-banek, f'accounts, joint accounts, eċċetera. Ċekkijiet jibbawnzjaw, ma jibbawnzjawx, eċċetera, rridu noqogħdu b'seba' għajnejn. U l-bank ħa javża, fis-sens, mhux se jkun jaf, imma.
Barra mir-riperkussjonijiet finanzjarji, ma rridux ninħbew wara subgħajna, inti tinduna jekk il-maħbub tiegħek qiegħed jigdiblek aktar mis-soltu, jekk mhuwiex mhux jagħti importanza lilek U lil uliedkom bħas-soltu. Jiġifieri tkunu fejn tkunu tinduna li l-moħħ tal-persuna ma jkunx qiegħed hemm. L-attenzjoni fuq il-post tax-xogħol tintilef kompletament, il-logħob tal-azzard isir waqt il-break tax-xogħol. Jiġifieri mhux, din interessanti, mhux il-persuni il-maħbubin biss f'taħt l-istess saqaf. Sewwa. Żgur. Anke, anke xi kultant il-kollegi fuq ix-xogħol. Veru.
Anke l-imgħallem. Jiġifieri, eħe, ikun hemm dawk is-snippets, dawk is-sinjali żgħar li xi kultant tajjeb li nissoċjalizzaw ftit aktar mis-soltu, nitbiegħdu daqsxejn aktar mir-rutini familjari, r-rutini tax-xogħol. biex, jekk hemm bżonn, noħorġu ngħidu kelma mal-persuna biex naraw x'inhu għaddej. Affarijiet li ma jkunux tas-soltu, ikun hemm xi stramberiji, għaliex il-komunikazzjoni, kif jgħidu bl-Ingliż, communication is key. Jiġifieri tipprova Tieħu mill-moħħ tal-individwu u tipprovdi s-sapport bil-limitazzjonijiet kollha tiegħek. Hu diġà pass kbir li l-persuna tkun tixtieq titkellem għax mhijiex daqshekk faċli. Aħna nfatti fuq l-iscreens tagħna qed taraw in-numri, qed taraw il-helpline tal-fondazzjoni. Ġifieri jiena dejjem inħeġġeġ anke meta jkun hawn inti Kane, ċemplu u staqsu mistoqsijiet, tkellmu Ħadd mhu se jgħidlek tini ismek u għidli fejn toqgħod. Imma li inti taqbad it-telefon jew sibt il-kollega tax-xogħol jew sibt lil xi ħadd minn tal-familja u għidtlu isma' għandi bżonn nitkellem. Naħseb dik hija l-ewwel pass illi l-persuna diġà qed tgħin lilha nnifisha, Kane. Sewwa qed tgħid Tiziana. Ara, meta inti tkun qed tattwa l-attività b'mod ta' rikreazzjoni, inti għandek il-limits tiegħek. Kif tħoss li dawk il-limits wasalt fix-xifer u nqabżu, inti trid tkun kuraġġuż biżżejjed li tqum minn fuq dik il-mejda tal-logħob u tgħid, Uj, daqshekk, għax inkella issa hemm il-ħajja privata tiegħi fin-nofs, hemm uliedi fin-nofs, hemm il-ħajja matrimonjali tiegħi fin-nofs. Barra minn hekk, jekk inti, nerġa' ngħid sfortunatament għax mhux kull Min jilgħab il-logħob tal-azzard jaqa' fil-problemi, imma jekk inti waqajt fil-problemi, trid tkun ta' guts biżżejjed biex, kif qed tgħid inti, tirrealizza li għandek problema u tirrealizza li għandek bżonn is-sapport. L-aktar żewġ passi diffiċli sewwa qed tgħid. u kif il-persuna jagħmilhom, ikun beda t-triq, ikun beda t-triq tal-irkupru. Triq li hija mħarbta, li mhux faċli, normalment persuna jista' jagħti il-każ li jaqa' f'dak li ngħidulu relapse, jiġifieri jkun għaddej tajjeb u sfortunatament jerġa' jaqa'. Imma każijiet ta' suċċess hemm u hemm ħafna. Jiġifieri the light at the end of the tunnel qiegħda hemmhekk u rridu nkunu ta' guts biżżejjed biex naqilbu l-folja ta' ħajjitna għal pożittiv. Allura iva hemm il-helpline wieħed seba' seba' seba', il-kunfidenzjalità hija assoluta. Inħeġġeġ lil kull min l-attività tal-logħob tal-azzard qed tniggiżlu kemxejn il-kuxjenza, qiegħed jagħtiha tikk aktar importanza milli timmerita, qiegħed jaljena ruħu dejjem bit-tama li jkun f'pożizzjoni aħjar f'ħajtu. Il-flus trid taħdem għalihom. Il-flus ma jiġux mix-xejn, l-attività ta' rikreazzjoni u divertiment qiegħed hemm biex inti tissoċjalizza u tirrilassa imma il-problematiċi rridu nżommuhom f'moħħna. Allura jekk inti għaddej mill-problemi tixtieq titkellem, ċempel wieħed seba' seba' seba' staff imħarreġ sena sħiħa se nisimgħu l-karba tiegħek jew il-karba ta' dawk viċin tiegħek. Anke l-persuni tal-madwar Tiziana għandhom bżonn is-sapport, ġifieri rridu nżommu moħħna miftuħ. Ċemplu 24 siegħa miftuħin kuljum u aħna bil-limitazzjonijiet kollha tagħna naħdmu ma' entitajiet diversi, Setqa, Caritas, qegħdin hemm biex biex nagħtu s-sapport bl-aħjar mod li nistgħu. Proset, wieħed seba' seba' seba' inkella f'kull pjattaforma nistgħu ngħidu online ħa ngħid hekk Facebook, Instagram, xi dak li jkun anke li għandu aċċess għal l-accounts tiegħu. Anke l-persuna li ma tħossiex komda saħansitra issemma' leħinha.
Yes, hemm dik l-option through il-website tagħna mniżżla fuq l-iscreen tagħkom. Idħlu fiċ-chatline u għamlu kuntatt u nissapportjawkom bl-aħjar mod. Ekku, aħna m'aħniex qed nitkellmu dwar, jien naf, darba fil-ġimgħa, ħadna biljett, qed nittantaw xortina, ġifieri m'aħniex qed ngħidu li hekk ħażin. Infatti Kane dejjem isemmi l-logħob eċċessiv li ma jispiċċa qatt, li l-ħin kollu, li qed jaffettwalna moħħna, ħa ngħid hekk, jiġifieri l-ħsieb tagħna. Li normalment meta xi ħadd jitkellem u mbagħad qisha l-bozza tixgħal u ngħidu isma' irridu npoġġu bilqiegħda u nitkellmu. Jien m'iniex l-espert. Kane jista' jitkellem ħafna aħjar minni imma naħseb li f'ħafna każijiet wieħed li jagħmel il-pass hu li hija l-iktar ħaġa diffiċli jasal Għandkom, għand il-Fondazzjoni, fejn intom hemmhekk żgur illi se tkunu qegħdin tiggwidaw bl-aħjar mod possibbli. Hekk hu, hekk hu.
L-importanti li l-persuna titkellem, il-persuna tikkomunika, għax minn hemmhekk ikun sar pass importanti ħafna. Nerġa' ngħid, il-perkors huwa twil, il-proċess huwa, ma nistax ngħid, huwa faċli, imma bil-guts tal-persuna kollox, kollox huwa possibbli Tiziana. Proset.
Grazzi ħafna Kane lilek. Grazzi lilek. Kumplament tal-ħidma t-tajba lilek. Aħna se mmorru għal telebejgħ. Intom tistgħu tiggwadanjaw b'ħafna skonti.